Peyv TV, Rêber Hebûn bi we re ye di bernameya Zanyar de. Bi navê xwe û Yekîtiya Giştî a Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûrî û bi navê hevkarê xwe nivîskar Ebdulbaqî Huseynî em bi xêrhatina we dikin. Mîvanê xeleka me îro çalakvanê Kurdistanî Elî Muslim Rojbûn hezar û neh sed û heftî û du duan endamê berê ye a Partiya Yekîtiya Gel be pirsê peywendiyên giştî li Ewropa a Tevgera Azadî a Kurdistanî Elî Muslim ji xelkê bajarê Kobanî yek ji dameznerê Federasyona Kurdistanî ye li derve Serokê Komeleya Newroz li bajarê Bremen a Elmanî. Tu bi xêr hatî bernameya me Çalakivanê Kurd Elî Muslim. Ji xêra xwe ez tevekê kere ber spas ji bo te ji bo kesê li me tomeşe dike û em bi rastî te spasî dikin ku te dixwast va bernama te de em tê de çalek bin. Ti sabî mamosta, ti sabî em jî dixwazin biriye vê xelekê em ji nêzik va te nas bikin ta em derfetê bidin Temaşevanên xwe jî ji tecnêzik ve nas bikin. Tu kesayetekî naskirî yî ji aliyê karê xwe û xebatê xwe. Em pêşî hez dikin tu ji me re behsa destpêkin tevlîbûna xwe bikî di warê karê siyasî. Çi sedem in ku te hiştibû hêdî hêdî tu berî xwe bidî aliyên civakî û rewşenbirî bêtir ji aliyê siyasî. Spas KK Rêber destpêkê de me di Îtîhada Şe'b de kar dikir wê çaxê em tê de endam bûn. Te çarekî wê çarekî me wê çaxê me milet danî ser hev Newroza di wê demê de ew tişta bû yanî. Belê. Kirin. Berê. Piştî wê hawî jî teqrîben ji sala hezar û neh sed û nodî da yani em tê da me kar dikirin em em da bû di ewê da û çalekî me jî me ji birê xwe re bibêjim yanî me milet dida ser hev di partiya Di Partiya Îtîhad-i Şe'b de me kar dikir yanî? Belê, çima te vê partiyê bêtir hilbijart, te bêtir texwatî da dîrît û çima te dev ji vê partiyê berda? Çima me ji dev partiyê berda ne? Belê. Keke Rêber me ji dev partiyê berneda piştî di hezar û pêncan de Yekhetiyek çêbû nav bo azadiyê me têda kar kir piştî piştî azadî teqrîben deh danzdeh salan me têda kar kir piştî wê hawiyê ew pede kesê bi hev re bûne yek ez yek jê têda endam bûn pede kesê da û li bajarê birî min havin ez têda ew mesûlê pede kesê bûm Belê mamosta. Ev yanî ji bo te karê siyasî yan çi dabû te ser diwarê serpêhatiya te, diwarê kesayeta te, xebata siyasî çi fayde te kiriye, çi sûdê te jê girt? Dubara bi KKK û tiştê enternêt te bû. Enternêt dekne KKK erê ber. Ha dengê internetê internet çem te lawaz e ne wisa? Belê ez careke din pirsa xwe dubare bikim. Ev karê siyasî yanî ji bo te tebare te ji bo kesayeta te yanî ji bo şexsiyê te çi çi dabû te te çi fayde ji wî karî dît? Yani di wan çaxên ku tu di nav rêxistinan de te cihê xwe girtibû wekî ya gel û piştre jî Partiya Azadî. Çiran tekên dikê te daqil. Ke rêber qusîr afo ke koyîn derbeke te ew bikî. Derbeke te dubare bikî. Ha belê. Mamosta niha min pirsek ji te kiribû. Ew pirs girêdayî bû ezmûna te di warê siyasî de. Yanî te di nav partî de gelek sal xebat kir. Ew xebata çi te sûd jê we girt, çi dabû te wek tecrûbak yanî tu karî ji me ji me re şîrove bikî yan biaxivî li ser wê wê demê? Tecrûba me ke ke Rêber em tê de edo lijnê mentîqî bûn Partiya Azadî de min dengê te dîsa xwe şikan terî ne tew nekir bes min li wir tê de tişkî fehm kir. Em tê de edo lijnê mentîqî bûn. û me karê xwe yê çarekî, neşatatê xwe dikirin. Bi vî hawî me karê xwe dikir. Belê. Tu kengî ji Rojavayê Kurdistanê derketî? Ji Rojavayê Kurdistanê di hezar û panzdeh de keke rêber. Di hezar û panzdeh de em hatine Almanya, taliya di hezar û panzdeh de. Belê, biryara derketina te ya yanî? ji bo çi sedem hebû ku hîş tu tu biryar bistînî ku tu bêyî Elmanya. Em dizanin biryar dayîna derketinê ji derve biryarekî ne hêsan e. Bi taybet li ser kesayetekî mîna te cihê xwe di nav xebata niştîmanî girtibû. Biryara ku me standê keke tu zanîn netîceyê ku ew tiştê hane fewdê li Sûriyê çêye bûnin. Tiştê ku fewdê li Sûriyê çêye bûn meîşet tişkî çetin bû. Me qerara xwe da ku em werne wê derê derkevne vê derê ji ber ku li wê derê yanî tişkî meîşet û ew tişkî zehmet bû yanî.

Pirsek din jî heye, te ji me re gotibû ku tu yek ji dameznerê federasyonê bûyî. Tu karî ji me re behsa xebata federasyonê bikî. Ji ber çi ev federasyon hate damezrandin û û hebûna te di nav wê federasyonê bi çi rengî ye û bi çi awayî ye? Tu karî ji me re behsa vê mijarê bikî? Federasyona Zimanê Kurdî tu wê qasî dikî ne keke rêber? Belê. Belê. Yekê Rêber tu zanî li vê derê zarok wextê ku darine ew ê zimanê almanî ser zimanî zaroka pir sivike yanî. Fe piştî ku zarok qandî ku darine mektebê almanî ku vedigerine ceme çikî yanî li wan girane nikanin kurdî denkin fe me vir da qerarek hat dan netîcê ku tenha kerem kirî me karî siyasî kirî û eşairî yan tişkî qewînin.

Yanî me dîya ev nexweşiyê ku zarok zimanê kurdî ji bîr dikine di van her malê de çêbî. Fe me anî civat nexweşiyê kir di nêv mileta û kesê ku em nas dikin û netîceyê eleqeyê me fere bi ehzaban re fe me civatek di du sêv me çê kirin me milet anî ser hev yanî giyan ku va tişta yanî karekî pîroz e karek em ê gî pê rabine Li vî esasî me hîdû ser kar kir, karê me jî li ser mistewayê her çar parçeyê Kurdistanê yanî xelkê her çar parçeyê Kurdistanê werin xwe de wêda bibînin û xwe di xwe vê cimeyê de bibînin û me ser reklamê xwe yê ropera xwe yê cimeyê Newrozî ku me çi neşatatê xwe çê dikirin, me bana mamustan dikirin, me bana milet dikirin bi vî hawî yanî gelek cem niha ez kanim bibêjim ji birayê xwe re bibêjim teqrîben pênc sed zarok niha çêbî ê ser orlaynê û ê ser zindî em didin. Netîceyê netîceyê reklamê jî netîceyê reklamê jî vê talî hikûmeta Kurdistanê têlefûna me kir kes şexsîyatê wana merûf têlefûna me kir got heye hûn çi karê xwe bikin çi karê netewî bikin em bi wan re ne Tikrêtê me bi wan re çêbû eleqe çêbûn anî me heft îsana ji her çar parçeyê Kurdistanê heft îsa me em fikirîn federasyoneke Navê wan bînî ziman. Kî bûn ew kesê ku bi we re peywendiyê kirin ji bo vê sebaret vê fîdrasyonê? Ez karim wala di destya ez bibêjim navne de kek fehimî bû. Tenê xwe çi wez nizam ji xelkê me yê Kerkûkê bû.

Ka me qerara xwe danî ku em federasyoneke bi navî zimanî kurdî çêkin dûvir be jî hikûmata Kurdistanê bû dem ji me re. Belê. Heftî şeşan me li bajarê Kolin me li bajarê Kolin ava kir û me elan kir û em heya rî hîrû jî tê de kar dikine. Mamosteyê ku niha li cem me jî bûn ededê xwe sed û bîst û şeş mamoste ne.

Hûn jî aliyê zehmetiyê têkil dibînin ji bo civandinê zarokan, zarokên nû yê dixwazin ziman fêr bibin. Zehmetî çi ne ji bo civandinê zarokan? Yanî zarok malbatê wan re hûn didin bistînin, çawa bi wan re dikevne têkiliyê? Dikarî ji me re behsa vê yekê bikî? Pkk rê berne me ji tera ku me nisteh ewek çêkir, me vîdok çêkir ser ropere em daîme bi ropera Newroz em dûm neşir dikin. Fe milet ser tarîxê ropera Newroz têlefûna me dike. Yanî teşcîek ji wan re çêdibe, teşcîek ji wan re çêdibe ewca mêran têlefûna me dikin. Mesela divê mamosta ku me gerek in ji tera ku sed û bîst û pênc sed û bîst û şeş mamosta cem hene. ku di dew sisê bil bajarekî pir li gunda hene mese di îsane kurd el wê derêne di zarok el wê derêne bajarekî di zete nikanî mamostakî xesis bikî fem virda mecbûr dibin ser bernamcê orleynê ji wara mamostakî xesis dikin û zimanê dayîkê fêr dibin Baş e. Niha tu serokê vê komeleyê hûn bêtir giringî didine zimanê Kurdî. Ji bo ji bo te ew komele yanî komele wek wek armanc armancê vê komelê çi ye? Yanî we çi hedef ê we hîşt hûn berî xwe bidine vî karî hûn bikin yanî. Armancê komela we çi ye? Armanca komela Newroz girêdana wê bi bi revendê, bi revenda kurdî re. Armanc çi bû bi vê girêdanê, girêdana vê komelê bi vê bi vê revendê re? Dikarî ji me re behsa vê yekê bikî? Ji ber gelek kes dixwazin vî tiştî fehm bikin, bizanin. Komele, komelake civatî yekeke

Ew ê dotînin, me wade dotînin. Bêtir yên yên tevlî karê we dibin yan têne komelê we? Yanî bêtir temenê wan çiqas in? Mezin in, xort in, gênc in, zarok in, çawa yanî? Temenê wan keke ji pênc salî de heta heşt salî zarok Ji neh salî û heta em sikarin bibêjim heta bîst û pênc salan jî ê mezin jî yanî qismekî xwe ê mezin e qismekî xwe jî ê zarok e ê zaroka xwase ê mezina xwase ew ê zimanê dayîkê de Belê Niha hûn pêwendiya we wek komele bi elmanan re hene bi civakê elmanan ji ber hûn vir dibînî bêtir

û behzabê Almanî jî ara hene û munazematê Almanî jî hene. Yanî ez karim bibêjim demî me yî pir gî yanî em spas dikin hikûmeta Almanî demî me yî pir ewana yanî cî zarokan û cî ewana ewana me re alîkar in. û wek em vê endîmanc yanî carna me mehê carekê, heftê carekê, salê carekê yanî pir caran yanî bi hesebî pernameya yanî em tiştekî çêdikin zarokê Alman û ê Kurdan û wanî ke endîmac em bi vî şeklî gelek yanî ew çalekê mêwanî hene. Bele. Pirsek heye. Gelo komela wa beşek ji Konfederasyona Kurdistanî ye a na? Erê beşek ji Komela Kurdistanî ye û yek komelaka reîsî ji federasyonê ye jî ketî federasyonê kurdî. Bele. Gelekî baş e. Niha em van pirsin ku girêdayî bi xebata civakî me bida wî kir. Yanî tu niha weke mirovekî destpêkê ti siyasetvan bûyî, nav karê rêxistinî de te cihê xwe girtibû, niha jî karê rewşenbîrî dikî. Lê tevî wê jî hinek pirs girêdayî rojeva îro ne dixwazim ji te bikim. Bi nerîna te, nerîna te çi ye ser ser rewşa Rojavayê Kurdistanê û heta çima heta niha aliyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê nebûn yek û hîn ti wefdekî yan em bên ti komîteyekî hevbeş ne damezrandin ji bo biçin Şamê. Nirîna te sedem çi ne? Di vir de kekê min xîlafî siyasî mavêne PDKS e, mavêne NKS e û QSD'ê de yanî heya niha negiştine hev e. Ji vê negiştinê hev ez dibê yanî gor teweqatê min li ser vî tiştî li hev nekirin li hev nakin neçûne Şamê. Wek çawa wan heb nekirin? Tu karî ji me re hinekî tefsîl bibêjî. Çawa wan heb nekirin? Mana niha dibêjin hemî alî li hev kirine, ser gelek tişta li hev kirine. Lê çima niha em bêjin bi rengekî bilez naçin camê? Em bêjin wek ku gor neyirina menkeke gor neyirina men têçî têçî derbasî de hene yanî wek niha birêz mezlûm ebdî tiştek anî ziman ku ser wan û pedekesê we çira li hev nekirî we çira negiştine vê ku tişt têçî îranê tê hebû yanî Zaxtê îraniyan ku ser me hebû ku ji bî hewî gorem heya nan negiştine ez gor teweqatê min û gor rîna min Tiştê xwar yan pîçî xwariş tê de, dewreke xwariş, dewletê xwariş tê de hene. Tenê tenê Îran rolekî dilîze durxistinê aliyê Kurdî lê lê ji bilî Îranê jî hene. Gor nêrina min gelek Tirkî jî û Siûdî yanî egleb dewletê Erebî jî yanî di vî tiştî de rola xwe dilîzin yanî. Rola xwe naxwazinî Kurd nêzîkî hev bibin di mebesta te jî bê. Erê gor gor rîna min naxwaze xwe bilaxas Îran jî û Tirkî jî gor rîna min yanî vana naxwaze ku bi hev gên. Belê nerîna te ji nameya duhû a birêz Abdullah Ocalan pêşkêş kiribû nerîna te ji bo vê yekê çi ye yanî wê encamên baş ji ser Kurda bên lê wê wek her car ev prose proseya aştî wê binkevê. Namikeke rêber yanî birêz Abdallah Ocalan tiştekî yanî pirî baş wextê ku va çekan çekin niha tiştek li karî siyasî yekeke rêber mîzîn hê dibe ku karê te di mîzînê de hebe Niha hîro barê xwe Kurdistanê Iraqê de tu barê xwe ku tu darî li wê derê qeya dibî tu dinêrî dubeyî yanî karek tu tu pê dihesî ino karek di mêzînê de heye ve birêz Abdallah Ocalan wextê ku dibê çekan çekin yanî îsanekî siyasî felsefê Felsefê yanî felsefê siyasî vê re heye mêrik îsanekî ebqerî yanî ne li bo şeye ku divê vî tiştî çêke ew zane ku di esna sewra Sûriyê de di artêşa azada Sûriyê de û di gelek de yanî muxaberatan xwe berra nevanda Abdallah Ocalan giştî qenaeke ye ku nê PKK'ê de û qesedê de gelek Muxaberat hene dewra xwe dilîzin û bilexes jî pkk yanî dizanin ku ketinêke ji vî awî gore dibê çekê xwe çekin û ew zane jî ku wextê ku çekê qaîda ki xwe qewîn hane hê xwane we çaxê gaveke dir rane hîdo bi karekî siyasî bi karekî siyasî hîdo çalakiyê xwe bi Tirkî re bikin. Ez bixwa dibê yanî tiştekî di ci de ku birêz Abdallah Ocalan ku wextê dibê çeka çekin giştiyê qenaeke ye Ku tiştek nekirine mîzînê yanî wextê ku dibê ku hîro navî min dîrokek in û ez mesûlîtiyê vî tiştî rad kim, ew zane ku di ku de bisekinê rî hîro ku di ku de bisekinê li Sarhî Kurdan e. Ku di ku de bisekinê yanî ez karim tiştekî bêjim birêz Aldar xeyr rokê ku var rojek were wine bibîne ku Kurdistana Rojava va Kurdistana Başûr were sîstema xwe ji bêverê bibe. Em hîr em li hêviyê wê rojê bûn hîro va roja hat hîro va roja hat ku Efrîk kevir ser kêvir nema kovanî kevir ser kêvir nema yanî serê konî kevir ser kêvir nema yanî ewana bi xwe giştine qenaeke seroka ku gişte qenaeke ku va kesên ha ne bi dest xwe ne Kes neketine nêv wan e, tiştekî ne rast rabene wan dikine. Ji vî hewî gore birêz Abdallah Ujcela got ez ez misteed im ku no ez di ber vî yanî ku kîja deqê hûn bisekinin li Salihî me gur nêrina min yanî wanî. Belê. Belê em hûn wek komela hûn çi hazirî dikin ji bo Newrozê ji bo Newrozê îsal? Newroza hîsal li kor ne yekeke rêber nav lê kirin Newroza Rojava. Newroza mezin nav lê kirin li bajarê korin cemiyayê komeran tê danha beşdarin. Feke li bajarê me Newrozê da me ti karara xwe derrexistin em çêkir ji ber ku em federasyonê ra mirtebiti federasyonê ji giyan karar derxist li bajarê kolinê çêkin. Belê Mamose. Pirsa em gihan niha pirsa dawî. Birêz çalakvanê Kurdistanê Elî Muslim em gihan dawiya vê hevpeyvînê. Pey vekte dawî ji temaşevanan re dixwazî tu bibêjî. Fermû. Ez ji tamaşana re ji dibêjim û ji komelê me li Ewropa re jî ez dibêjim ez divê zimanê Kurdî fêr kin yanî niha em li bajarê birî min in em kanin deh deh mentîqê nêzika xwe em wana fêr bikin mesa bi bajar ne hebe kolin dûre me bi ko komele ne lor hene li gelek bajarê Almanyek çi komele hê em wan ji dengê xwe digîn ne wan ku zarokan fêr bikin zimanê xwe zimanê dayikê ji bîr nekin. Temaşevan hêja em gihan dawiya vê hevpeyvînê spas spasiyek ji bo Mamostna Elî Muslim ku tevlî vê xeleka me bû. Xelekeke kurd bû. Bû kesê me temaşevkê kekê rê li ser komela xwe, li ser xebata xwe yê niha û berê dabû me bi rengekî kurtas. Bimînin di xêr û xweşiyê de heta xelekek din. Şev baş. Şev baş.